Feqîrî û xêzanî roleke pir mezin di jiyana welatiyên Rojavayê Kurdistanê dilîze. Ji kêmbûna pera û ji buhabûna cil û cawan, li bazarê me hiştiye ku miletê me berê xwe bide firoşgehên bala, ev jî bandoreke mezin li xwediyên firoşgehên cila kiriye, ji bo vê yekê me berê xwe dan van firoşgeha bê gelo bandor li wan heye yan na. Tesîra Mehelatê Bala li me li Mehelatê Elbîsê ana heye. Tesîr wadih temam in. Ji ber ku vay em dibînin alim li ser Mehelatê Bala Eqbalî pir li cem wan heye û li cem e va bi rastî şixul gelekî kêm bûye û alim meselen dibêjin nûçekê Bala Arzan e. û tu dîsa jî em tên miqarane dikin çekê bala bi çekê me meseleni ya nefsa si'rê ya belkî di si sês wara qekê mijî bes alem iqbalî ser çekê bala pirin û şuxlê me vay kêm bûyî wadih temamin me şuxlê me gelekî gorî berê kêmtir bûyî pir kêm bûyî ya şte karim bêjim nisba serê sedî miqarane tem belkî zêdey xemsîn bilmî yê şuxlê me kêm bûyî em rastî em bêj û teban dîsa jî em kar bêjin meselen ê goz ji Zarokê xwe hez dikin, êgo ji xwe hez dikin, xort bi, keçik bi, tên ji ceme dikirin, ji bala hey nakirin. Tesîra bala ekîd wela tesîrek gelkî xurt heye. Ji ber gê çawa? Sebebê reîsî bigire û ji vê tesîra hane re û alem pere û qudrata wan ê şîra îtine ye. Yanî meselen em ê bêjin wê her bala ji xwe re kinzakê pênc toreqî re jî li vê dere hane kinze bi du hezar û pênc toreqî. Li vê dere hane jî tu nas dike ew şixulê yanî pir tune ye. Yanî yekî sê zarokî bi, çar zarokî bi xutak were. Ki her ke ji wan kenzakî bikir meha tu deh hezar çû. Her ke ji wan matronekî bikir meselan ew jî belkî pazdeh hezar çû yê. Yanî di vê dera hanê de zarokê xwe heta em çik bike sî heza wereqe lazim e. Bes beynama her balê yanî pantalon û kenzê wan bi wek dibêjin hidûdê heft heşt hezar a wê kişî wan wek dibê umûrê wan biqedîne nas kir. Ji bo wilo yanî aleme qibala wan gelkî li ser balê heye û bi ser no vota yanî wek dibêjin kêm bûye firotin. Firoşkarekî bi nisîbê xwe razî bû û got, Ev rewşeke dijwar ku miletê me tê de derbas dibe. Ê wellahî birê min yanî îro ro zerfek bi ser miletê me dihatiye zerfekî îqtîsadî giran yanî. Yanî îro ro alem bi hacetî erzaniyekê ne, bi hacetî tiştekî ku ku musaedak bi wan re bibe. Mihelatê elbîsê bi şekil am esarê wan hinkî buha bûne, çek buha bûne yanî. Îca di vir de fêda milet jê heye, îro ro milet nima karin meselin têkevin mihelata, dibînim ji mesleheta miletê îro ev bala daketin. Ê tasîr tu bêj nebêj jê heye bes em jî zerfê miletê xwe diqedirînin, îro ro meselin ev xela çê bûye, ev tasîra hatî ser milet yanî îro ro milet bi hacetê erzaniyekê tê yanî heta tasîr me bêjî bes. Em di vir de em em mecbûr in wek mesela ku em hevdû rakin. Bêguman ev rewşeke xerab miletê me tê de derbas dibe. Lê bi cilên bala be yan jî bi cilên nuh be ew ê derbas bibe. Ji nav kolanên bajarê Dirbêsiyê, Mihemed Xelo, Radyo Dengê Zelal.